Nahar taýýar, saçak ýazdym. Iýjek adamlar baryp iýibersin. Bolýa eje barýan.
Çaý demledim. Bar kim çaý içjek bolsa özüňiz guýnuň. Hyzmatkäriňiz ýok bärde siz. Agay, bar kakaňada çaý guý, ýeke özüň içip otyrsyň. Ýadak geldi içdim. Eje näme üçin özüň guýaňaý? Siz hemişe kakam bilen uruşýaňyz, araňyzda men günäkär bolýan. Hä, kaka aýt, stol üstüne pul goýsun, produkt otaryp dur, ertir produkt alman. Waý Alla, sabry ber maňa. Belki kafe baryp iýip içers? Agy, bar ýaşrak ýerini tap. Aý ýok kaka, ajykdym men. Uff.
Aş öläýmeli, blin.

Tüý, menäni ýüz prosent däl, men däl, sen maňa ynan, men şular ýaly adamlar däl, men gowy adam düşünýäňä bezer, sen bilýäňä bezer. Ýoo, bolany özüň bir şustryýda diýip neme edersiň-dä. Mesele däl bezer, dawaý saman bar, bratok. Alabaşlyk, bezer iki sagatdan öň işden gaýtdy. Hawa, ştraf. Salam, salam.

Leýli men ony indi ne edip bagşan o maňa iň ýakyn joram bilen ikilik edipdir. Leýli men hiç zat etmedim a. Ýok saňa diýemok Bägül bilen ikilik edipdir maňa. Dur dur dur dur dur sende näme ikinji ýakyn joraň barmy. Leýli şa tema o barada dälä meň ýüregim agyrýa düşünýäňmi sen men seň joraňa. Oý nätdiň a ýüregiň agyrýamy onda bar Bägüle aýdyber.
Leýli gitmäý dur-a. Gitjek. Hiç döýmedik ýaly, ýöreli ýörmez ýaly, hiç bolmadyk ýaly. Salam. Şodun kim tölejek bolýa? A, gowmasyňyz? Siz tölejek bolýaňyzmy? Aý, men töläýen, hawa.
Gowurdyňyzmy naharlary? Gowurdyňyzmy? Näçe boldy gorkaz aýla? Ha, gorkazaýyn.
Ýok, puluňyz ýeter, ýeter. Sag boluň. Altyn, menem dadyp göräýin. Neme Leyla arkaýyn şeýjek mi? Ýok, ýok. Ýa sen kiçi tarelkasy bilen bilen aýma Leyla işte açyk bolsun. Gapdalynda suwun düşjek mi? Mähripe seçjek ýany bilen gowutja. Sen ýa telefon on galypdy bilýär, bu men telefon bolany ber. Meň zadym seň zadyň leýli. Leýli menem azajyk iýäýin. Ýok.
Şuna geçjegini alaýyn şuna. Aýyr ereni.
Ana şuna hyýrdan. Ýok, men özüm töledim.
Alty ýaş üçe aç biraz. E aç gözlaý sen. Beräý leýli şunu.
Ýok, men özüm iýjek.
Gaharym getirme.

Ýöne bolýa bol. Ýok men gysyk bolýa gep etmäýeli gep etmäýeli şo arada aýdym.
Allajan meň ejem dünýäde iň owadan iň mähirli eje meň oňa gowusy söýýänimi aýdaýyn. Mam.
Näme gerek? Eje! Sen eşikler üçin diýen isberiji, men tapamog-a! Leý, nähili çaga sen, gözüň öňündäki zady göreňok, ýadatdyň meni! Şu bolşuň bilen nädip durmuşa çykjak sen, gözüň öňündäki duran zady görmeseň, men düşünemok, men düşünemok! Ýok, hä? Ýok, hä? Bu näme? Hü? Şu näme şu? Şuny gözüň görenokmy? Hä? Men bolmasam ýaşabam bileňizok!